Greet your loved one with hello love when answering the phone and end the conversation with I love you baby. Mm-hmm. Hayi leswi swo ta fona munhu aku yebo mara a nga swi endli guys a nga swi endli since nkarhi lowu wa baby loko ni n'wi fenela wa vula ku love babe and then loko heta a vula ku I love you. so leyi kahle kahle Purpose. rule leyi i timhaka ta foni guys eh, loko u Yeah. foneliwa u fanele ku hello love u va like i nga chavi ni ni twe, hey baby Yes. and then loko u heta u fanele u gcina hi i love you Yes. leri n'wana a ri fanele ri lengalenga la mbedweni loko u pfuka u ri la u hatla na rona yo guys yo welcome to vatenga hambani khome dag lanwani khomenyiku

hello guys amamukela ka youtube channel ya hina mkhome daglanwani vatengambani ma swi tiva siku rin'wana na rin'wana tshama mi tisela swilo swa proper so ya guys namuntlha hi lo yima laha hi nga kona wa swi vona se hi practice nga ku hi nga le tv na baby nyana so hi ti-presenter hi le ku presenteni lawani hi le ku present khomeni maphepha mm, namuntlha hi yo ta na xipich i xipich xa namuntlha guys so guys eh namuntlha hi ta va hi karhi mi presentela eh tona ka maphilisi ah ola ku ringana maka sa
guys lawani va hleketa ku tshama endla video ya ku ya ti golden rose ya va tengambani a ku ri mihleketa ya mina baby leswi hi lavaka ku hi nga endla swona ku relationship ya hina yi maswisanyana hi tikuma se loko hi khegulini hi va hi ri two loko yi landzelela vela ni Hey, mi ta kuma ku after vo ma 50 100 years hi ta va ha ri two na baby ene ku na yin'wana ni nga yi rivala ni ta yi hlaya Eh. ni ta yi hlaya i think yi fane hi yi tsala na ya ha kute sweswinyana hi khale ngopfu guys swo ede ede swi swa ko guys mina ni nga swi ya hi ta tshama hi ri ku Ka video ko? edeni a swo a swo helela la none Oh, a ya swi permanent guys so Yeah. ku ta ediwa swin'wana Yebo. Hi ndlela yaleyo guys na n'wina ni loko u ri ka relationship na hambi u nga ri ka relationship guys u nga yi teka milawu leyiwani yi nga ku pfuna nkarhi wun'wani guys ku u lastanyana ka relationship or mi landzelela ya so guys namuntlha hi ta va hi karhi hi busy ndlela yeleyo since um eh, mamasa vulile ku no man ku na video leyi nga tshama yi endla ya ti-golden rules um loko u nga yi tivi um hi ta yi faka ekugcineni ka video kumbe la xikarhi la henhla and then mi ta ya mi ya yi vona and then a hi va tshembise ku e ti-rules letiya ti nga layani hi hala ku tlhela hi ti tsala hansi and then hi ta vuya hi ta va ku byela leti hi nga ti tsala hansi se namuntlha hi tise hi swoho ku ta ti hlaya leti hi nga ti tsala hansi ende a hi nga se ti tsala since guys hi ku hi ti tsala hi khale ngopfu ha ku ti tsala sweswiwani ya i hi nkarhi wa koho nkarhi wa koho a wu dyiwe hi makondlo guys Mm, se So- milawu leyiwani hi tsalini mina bebi lawani hi ta yi landzelela ku mina BP yi nga hambani hikuva te yi nga hambani tsela alright u ta sungula ku hlaya musa ya ni ta sungula ni hlaya alright guys eh, rule number one baby yi rini eh, heading yi ri va te yi nga hambani golden rose yebo number one prayer should come first ya guys swa ku tala hi swi hlamuserile la ka video leyani leyi ta va yi nga leha ngopfu xikhongelo xa nkoka in everything hi nge swi tivi ku um um i vamani va hi rhandzaka nkarhi lexi ni xi tivi kumbe ma swi tiva vhele xikhongelo xi tshama xi ri le mahlweni ka hinkwaswo alright number two yi ri um hi fane hi kota ku solve ti-problem ti-solve ti fanele ti solviwa ti-problem and yi hlaya xilungu eyi va nga ku kumi njhani um let's solve uh, let's solve where there is a problem ne so ku fanele hi kota ku solve ti-problem na baby yeah number three greet your loved one with hello love when answering the phone and end the conversation with i love you baby mm-hmm. hayi leswi swo ta fona munhu aku yevo mara a nga swi endli guys a nga swi endli since nkarhi lowa baby loko ni n'wi fenela wa vula ku love babe and then loko heta a vula ku i love you so leyi kahle kahle rule leyi timhaka ta foni guys um loko u foneliwa u fanele ku hello love u va like i nga chavi ni ni twe hey baby and then loko heta u fanele u gcina hi i love you yes baby okay uh, number three yi ri um word of uh, i mean sorry number four word of warning to back off or come down so ku na rito leyi nga te eh, busy hi rona so eh, leri nga ta kuma swa ku loko hi ri xiphitiphitini u kuma swa kumbe bebi kun'wana se ko holoveliwa ku fane ku ni fane ni ni ri na rito leri nga ta kota ku mi adjusta hi rona swa ku loko o ze no ze ni vula rona wa swi tiva ku e-ela eh, e-e eh, ni fanele ni beka off kumbe ni ni relaxa bebi se se i vulile wa swa ma a ni hleketa ra ku yini bebi loko ni vona mm, mm. loko yo

let me know if i made a mistake
yi hlamusela loko hi ta ku yi vona um fanele ni byeswaku hayi wa ta laya nani ro a wu ri wrong kahle ende u nga ni byeli hi ndlela ya road vulavula kahle ebebe wa ta layani ix a swilo swiyani a swi ni tsakisangi ni twe nga ri ma swi twisanyana hayi ku u vhe u ku wa wa ta leswi u nga swi endla ni swi va swi ri road ngopfu so faneke u ti-adjusta vulavula kahle titsongohata ku na ye munhu loyi n'wi byelaka na yena a ta kota ku swi yingisela swi cheni le ka ndleve ya yena mara loko va rude swi ta nghena la swi humela okay uh, number six you repay attention to one another so hi eh, fanele hi yingiselana loko n'wana a vulavula hi nga vi ignorant guys um na yo i part yin'wana leyi nga ta mi pfuna karhi relationship ya n'wina number seven respect hloniphana guys ku hloniphana swi na nkoka ngopfu u nga u nga nyajixi munhu wa wena hi tiko guys a swi kahle swi sweswo fane mi hloniphana okay number eight yi ri no public arguments eh, a ku holoviwi eh, eh, eh, entalwini wa vanhu kumbe kahle ka- kahle kahle ni ku a ku holoviwi ku ku- ku nga misunderstanding leyi mi fanele mi vonisana mara especially eh, evanhwini eh, a ku fanele ku holoviwa a ni ya swi tiva swa ku e relationship yin'wana na yin'wana na ti-problem ti fanele ti lunghisiwa mara hi nga ti vonakarisi exikarhi ka vanhu va ta vhele va ka a kasi va hanya so va tumbeleli vanhu lava va nga swi twisisi swa ku endleka yini ka swiza leswi famba njhani swo hlekelela mara wa swi vona nyana mhm. number nine we clear the air before bed ah, a wu tleli hi nga solvangi u tlela njhani fanele hi vulavula hi twisisana hi tlela kahle hinkwenu hi tsakeni leyiwani na yi rhandza kahle kahle yi ku loko mi holovile mi fanele mi mi mi mi nghena laniwa e-e a hi swona sweswo e-e like a ne se hi solvile se yo refresha yitsona mara leswo loko mi holovile ni fanele yi nghena lawani swi va swi nga ri swona no a ne hi vona hi yi tlera and then loko se hi tlerile hi fanele hi bazela hi didele mi fanele mi mi mi vulavula mi hetisela hi ku mi kuma ku mi na problem e ni vula swona na problem munhu vele u ri i ma swi tisanya ni vula swona swa ku hetisela hi loko se hi nghena laniwa loko se mi nghene kanana se mi hetisile timhaka ta ngo ti basile guys mi nga khohlwe ni nghene kanana nghene kanana ti se to basa timhaka e-e mara ti fanele ti rhanga ti solviwa ta solviwa vona na bebe solvelo ka hambana si ka hambana van'wani va kote ku solva na ku se va nghene kanana se va calm kwalani se ovo va ehlise moya va kote ku vulavula kahle se swa swi ku tirhela hi ndlela yini guys guys solva timhaka kos un'wana u ta taleriwa hi mbilu siku rin'wana awa okay number 10 yi ri we guide not criticize so um eh, laniwani i ku ya dyondzisana kumbe ya kurisana ka relationship ya yena hayi leswaku tekela munhu hansi ku eh, fane hi komana ndlela kahle okay number 11 we trust each other completely ha tshembana guys swi la hi tshembana hi tshembana lera ro a wu ze wu kanakana a trust issues a ti laveki a ti laveki guys a ti laveki fanele u tshemba munhu wa wena swi na nkoka ngopfu leswi ya cause munhu u ta ku yendla matandza u twa nga ri hayi a nga yi ku endleni ka matandza ma swi twisanyana na munhu loko se ku nghene message wa tlula ebukhefoni i fanele va relax munhu wa mina a mi tshemba a ti nge zi tlulile ni mara loko wa khoma la wa tshika swi tikomba swa ku wa ri trust issues mari mi va na ni basa kasi mi tshembanana um hi ndlela yeleyo
okay ni le ka number ma babes uh, number 12 yi ri uh, nothing hidden everything shet a ku na secret kahle kahle guys um xin'wana na xin'wana lexi xa we xa we xa mina xa mina xa i xa yena hi ndlela leyi a hi tlhote nchumu um byelana swilo hinkwaswo um ya Mm. Number 13, last one. munghana wa yaka u nga byeli munhu bebe ya ya mi byela ehe kahle kahle number 13 u ta ni byela bebe keep me posted in your plans mina nge ni foyineli a ri joni a ku se ni le joni aa a swi kona sweswo guys u fanele n'wi byela swaku heyi no suka sweswiwani kumbe ni ta suka ene lesweswo no suka sweswiwani twa nga ri n'wi jomini fanele n'wi byela swaku va ta ku yini mundzuku ni ta ndla leswi kahle ka ha ri na nkarhi ya ku a hlama loko e mi ta kuma ku na yena kumbe a ri na tipulani na wena sweswiwani and then we i jumpini a ma tiva mara ya guys swi kahle ku byela munhu ntisan especially eh, leyi kahle kahle yi fita ngopfu ka ka long distance relationship cause kuma swa ku n'wana i le n'wana i le mi fanele mi byelana ku e bebi ni ya makuleni ni endla yini at least a ni le ka life ya wena i va ri kona mara mina bebi leswi hi tshamaka hi ri vambirhi a swo swa laveka mara a xi talo a ni nge suku vhele ni suka ni kuhluhluhlu a huma nga ni byela nkha ya toilet u fane a njheni ya toilet ni ku tsakamiseni loko a famba ni kwala eh. alright guys eh, a hi nga tlanga kuhlweli namuntlha hi te ku ndlhuliseni ka tirhelo setwani hi cancela ti vona eh, ti-subscribers ta heti ya ti tlakuka ni ti-viewers veyana ti-viewers hi cancer swinene guys mi nga yi balekeli tshama na hina kwala wombirhi wo mune saturday five o'clock and then the short video yi nga mu jumpi guys the short video yani yo hi tiposta nkarhi wun'wana na wun'wana loko hi endla video ivi hi posta hi ndlela leyo mi nga rivali guys subscribe subscribe guys yebo yes hi byele leswaku mina brevi yi njhani ka ti-presenter ha fita na va nga va nga hi kumbe va nga hi thola kun'wana bibi ha va presentela a mi nga hi vitana guys hi mi presentela ende loko hi presenta hi nge endli leswo ini hi nge swi endli ngopfu hi ta swi faka la nhlokweni hina bibi ya la ko va ku swi swa ko swa ha ku endleka sweswi sweswinyana lani lani on time mara hayi hi ti-pro va byeli bibi ku hi ri hi mayisa ku maphepha lama sweswi maphepha lawani ya ma faka endzhaku ka xipfalo ne rin'we ri faka ndzhaka xipfalo lerin'wana ri veka kwihi mm. lerin'wana a ri fanele ri lengalenga laha mibedweni loko u pfuka u rila u hatla na
yo guys yo so lani will try by all means ku ti-rules leti hi ti faka laha miqondweni so that e ku na rule ya ni ku byela yo ya oh, ku nga na ku yi eda mara ni voni nyana yin'wana la i ku Eh, eh, like eh, ane swi wela na ku yingisela yinini swi wela na swo hinkwaswo yi wela ka rule number six eyi yelanisa leswi ku i nga phindi the same mistake wa vona okay like nga ku byeli xilo lexi hi twanana xilo lexi ane then mundzuku ra tlhela hi phinde ka xo futhi so a ni la ku papalesha yeleyo guys otherwise hi ndlela yeleyo ne mina vela mama taka va te nga mani golden rose